Mae wedi bod yn mynd yn ofnadwy o dda y diwrnodau dwythau yma. Um, dwi wedi bod yn rhan o Mae'r Ddroc ers dwy neu dau blynedd o'n. Felly dwi'n lwcus iawn cael gweld fatha talent, talent ifanc sydd yn Gogledd Cymru. A flwyddyn yma, dwi'n meddwl, mae gennym ni griw iau na sydd wedi bod yn y gorffennol, sydd yn beth da iawn. Um, gwybod bod yna bobl ifanc yn ddyfynu sydd eisiau gwneud cerddoriaeth. Mae'r criw gyda fi, maen nhw'n, uh, mae yna ddau yn nhw'n nabod i gilydd. Uh, felly maen nhw'n uh, chwarae'n dda fe gilydd, yn offerynnol. Uh, mae gennym ni un arall, sef Gwydion, sydd ddim mor gyfarwydd ar y math yma beth. Ond chwarae teg iddo fo, mae genno fo glust gerddorol da a mae mae'n ymuno yn y creu ac yn y hwyl. Dan ni wedi cael dau ddiwrnod prysur, mae band ni wedi cyfansoddi dwy gân a mae'r band arall wedi sgwennu dwy gân hefyd. Mae'r broses wedi bod yn eitha rhwydd a mae pawb wedi dod ymlaen efo'i gilydd yn andros o dda ac um, di jelio'n gerddorol hefyd. Dwi'n meddwl dyna sy'n dda am Marathon Rock, mae gen ti le ac amser i arbrofi a mae pethau'n dod yn eitha rhwydd. Wel fatha ag arfer ma' nw'n gneud cân y dydd sydd yn heriol ofnadwy, wel am yr hanner diwrnod ma' nw'n sgwennu cân. Yym a ma'r ddau grŵp sgynnon ni yn llwyddo gneud yn wych. Yym a ie ma' braf jyst ca'l braf ca'l gweithio efo pobol ifanc. Yy o safbwynt y broses yy ma' bob cân 'di cymyd gogwydd gwahanol dwi meddwl. Um, ond dwi, dwi licio gadael iddyn nhw um, greu uh, hanfod y gan. A tha llecho rhywbeth i mewn i'r het. Um, er enghraifft, ydych, ydych chi'n teimlo bod hon eisiau bod yn gyflym, araf, uh, 3-4. So lle chi rhyw syniadau fel ag i ddechrau. A maen nhw'n jamio fe gilydd. A maen nhw'n dod efo hadyn y gân i hunan. Pan dan ni'n cyfansoddi, um, beth ti'n trio wneud i gwneud yn siŵr bod gen ti ddim un cerddor yn rheoli bod pawb yn cael eu syniadau um, diw clywed a bod ni'n gallu cael digon amser wedi arbrofi felly bod un syniad gen i ddim yn gweithio. Um, ond fel, fel mae'r pobl ifanc yn dod i nabod ei gilydd, mae'r cydweithio'n dod lot yn rhwyddach Um, ac erbyn heddiw, da ni wedi cyfansoddi can lot, lot yn haws, lle maen nhw gyd yn talu syniadau yn ôl ymlaen. Mae'n un braf i weld. Dwi fy hun yn chwarae drums efo Patrobas, band lleol o Benllun. Uh, pan di drymar nhw yma'r gael a dwi'n enjoyio fo'n ofnadwy. So dwi'n meddwl bod cyfle fel yma yn neud y marathon rock yn ofnadwy o bwysig i bobl ifanc i ddod at ei gilydd i ddechrau band Cymraeg. Yndi, profiad newydd o ran yy y piano yn bendant a chanu yym dwi 'di neud côr efo ysgol ond fel arall yy ma'n brofiad newydd efo canu a piano efo'i gilydd. Ma' ma'n mynd yn yy rili dda yndi yym 'dan ni'n ga'l cyfle i sgwennu cân pob dydd a 'dan 'dan ni 'di perffeithio ambell un ond dal i weithio ar un arall. Yy do- pan nesh i gyrradd yma do'n i 'im yn nabod neb odd yn neud y Marathon Rock ond gesh i gyfla i Chwarae darnau a caneuon newydd efo nhw, mae 'di helpu lot i ddod i nabod nhw. Mae peth yma'n bwysig achos mae'n rhoi siawns i bobl ifanc cymryd rhan yn y sîn roc Gymraeg yn wahanol i unrhyw bryd arall. A dwi'n meddwl mae 'na ddigon o gyfleon ar y Wn Fforwm 'ma i bobl ifanc achos mae 'na gymaint o gigs mlaen a ballu a mae 'na gymaint o lefydd 'sa ni'n gallu mynd i i wrando i gerddoriaeth. Ond ella bod 'na angen mwy o bethau fel hyn e- er mwyn annog pobl i i gychwyn yn y sîn. Yndw dwi'n mwynhau e mor iawn. Ma'n Mae'n wbath newydd i fi allu parhau efo bandiau eraill yn y dyfodol. Wrth i amser fynd ymlaen ti'n gweld yym nhw fatha'n mynd yn fwy hyderus a jyst ymlacio fwy dwi'n meddwl. Yym achos mae o'n anodd, ti'n cael dy daflu i fewn efo pobl wrach dyn nhw'm yn nabod. Yn sicr dyn nhw heb weithio efo nhw o blaen yn gerddorol felly ie mae braf gweld nhw yn ymlacio, yym dod yn fwy o ffrindiau mewn ffordd a mae hynna jyst yn gwneud y broses o gwneud fiwsig lot haws.
dwi wedi profi hyn o'r blaen trwy Martha Rocks y gorffennol, um, lle mae ma yna bobl ifanc gyda fewn a, ac yn rhyw olwg ofnus yn ei gwyneba. Ond erbyn y diwedd, maen nhw wedi ymlacio a maen nhw'n gwneud ffrindiau newydd uh, law yn llaw a chreu, ynddo. Um, so mae prosiect fel hyn yn, yn arbennig iawn. Swn i byth 'di by- 'di mynd ymlaen i fod yn gerddor a ma' bandiau 'eblaw yn weithdai tebyg yym pan o'n i ag Osian yn fach odden ni'n mynd at Dan Aymor yn Llanrwst neu llwythi o weithdai a dyna sut gathon ni'r hyder wedyn i fynd i ffwr' o ben 'yn hunen i gyfansoddi caneuon a wedyn ffurfio band a perfformio.